Na ne din yɛ Nadine Mensah. Wɔfrɛ me Nad the Butterfly a mɛkyew so. Da biara meka sɛ ɛyɛ a na mpanimfoɔ anaa yɛn maame ne yɛn papa no, yɛn parents no, wɔnya mmerɛ, nkanka maamefoɔ no, wɔnya mmerɛ gye nkonnwa tena ase bɛtena wɔn mma wɔn awareɛ mu. So ɛyɛ a na mehu deɛ wɔyɛ? Nnipa a wɔde nam awareɛ. Wɔse masan abɛtena awareɛ mu. Kyɛsɛ medwen ho koraa I can't think far Na mekae wo sɛ da biara nipa ɔtwi m'anim ma me bɛtena wo screen no so ma me ho yɛ fɛfɛɛfɛ no yɛ Ears Touch Frɛ no wɔ 0241 483347 Mewiee a pɛ na kyerɛ sɛ mebaa Aya hɔ ɛɛ yɛfrɛ no sɛn Arescent Perfect hɔ na ɔno nso gye ma wo a woatu obiara ne dan ma no. Sɛ me mɛ tena ha na me fa program no mbro hwehwɛ no Instagram rs underscore scent underscore perfect hwehwɛ no na ɔma wo candles ne fragrance papa sisi a de ɔsɛ ɔde decor nso so aka ho de ama wo wia na sɛ mpoa so da biara ɔnya mbrɛ etwa gu ma me ɛwɔ insta ɛwɔ facebook ne youtube ɛde ma me fɛfɛɛfɛ ɛma wo a wo te fie nso w'ani gye frɛ sempoa wɔ zero zero five seven one nine eight three three three three yɛ whatsapp line no a ebia wode wo suggestions bɛfa so no ɛyɛ zero five six one five nine nine one two three yɛ handles no ɛyɛ lipsticks and wigs ɛwɔ bebiaa mekyerɛ a na ɛyɛ youtube instagram ɛne facebook ɛnɛ yɛ wɔ reverend ofie ha a yɛne no ɛbɛtwetwe saa nkɔmmɔ no because mente aseɛ saa so na menim sɛ wote fie no wo so wonte aseɛ nti fa w'adwene bɛka m'adwene ho

Yɛɛ me dɔfo bi dase sɛ wagye me berɛ na watwɛn me na makɔ aba. Sɛ meka kyerɛ wo sɛ Rev. Reku wɔ fie ha a, yɛne no rebɛtwetwe nkɔmmɔ afa very very very very lovely topic a megye di sɛ worebisa questions about it but yɛbɛka ho asɛm nti nsuro. Ma yɛnkɔ no so straight na yɛne no nkasa. Daddy na ɛte sɛn? Ɛyɛ maa Nyame adom. Yee ɛnɛ so yɛasan di ahyia o yɛdi ahyia bio yeah. Na daddy yɛ yɛbisa question bi yɛ ɛm sɛ ɛyɛ question a mede to hɔ yɛbɛ deliberate on it but fa no a wobɛyi me questions ano de ama me yɛbisa sɛ eh, should parents involve themselves in our marriages ɛne ne question da hɔ ɛnka no anka mede bɛyɛ what your take but mepɛ sɛ wo ne me wodɛre kɔm, wo akyew awareɛ mu no, na wahu deɛ ɛdɛ, deɛ ɛnwono wɔ awareɛ mu no, yɛpɛ sɛ yɛne wo ka ho asɛm kakra na yɛhu deɛ ɛkɔ. Daddy, yɛnkɔ ɛ. Um, so, di kan hwɛ ma mɛda ase. Ɛgya, mhm. wɔn invite mi bi ma bom program. Ah, sɛ mɛka sɛ mɛsa afra, ah, mɛmi gye wo ho. Ah, mɛda w'atiefoɔ ne w'ahwɛfoɔ nso ase.

a wife for my son Isaac. All right. Where scripture I can can ya kasa ba Abraham a Bible sɛ Onyankopɔn ma no firi n'agya na fie kɔɔ asase ɔkyɛɛ no so wɔhyɛ ɔhyɛ no nyinaa ba mu wɔdi yie bia akɔ yie ne mpɛ ne fie so na Onyame dom no maa no ba a yɛfrɛ no Isaac a Onyame de ne bɛtoa bɔhyɛ a ɔhyɛ Abram so. Na Abram aka akra ne mpɛ ne fie so a wayɛ mmerɛ no ka kyerɛ n'akoa sɛ, ne nkoa nyinaa wɔn chief sɛ, mepɛ sɛ ɔkɔpɛ yere brɛ me me ba Isaac, but hyɛ me bɔ sɛ ɔmfa Canaanitefoɔ mmaa no bi. Hyɛ me bɔ sɛ. Saa Canaanitefoɔ mmaa no, wɔn ne hene no. Ɔn sɛ na Abram abɛtena saa area hɔ, ɔho Canaanitefoɔ no area. Aane, na wɔnim sɛ these are people a wɔn ne Nyankoropɔn ni covenant. Okay. Okay. Na saa abosomsom man ɛ saa kuro saa kuro aha ewiasefo saa kuro yi ara na later no Onyankopɔn de Israelfoɔ firi Misraim ɔbɛ destroy wɔn na de Israelfoɔ bɛdua hɔ. Okay. Nti Abraham na ɛka kyɛ n'akoa nso ɔnhyɛ bɔ sɛ ɔkɔ yi. ɔnni no aberɛ ɔnkɔfa saa mmaa no bi na mmom ɔbɛkɔ ɔno abram ase akɔfa ɔno ara ne native kyerɛ sɛ ne kurom ne baa busuani biribi saa de aba ɛnɛ nso ɔnkɔwale mfiri abusua ɔwale sɛ refiri mu baeɛ because na wɔn wɔ adwene bi sɛ sɛ abraham nte aso yɛ deɛ saa sɛ sɛ nhyira wɔ so na awale obi a nnome wɔ ne so a ɛtumi sɛ nhyira no sɛ ɔho nti ɛsɛ sɛ nhyira kɔ baabi a nhyira wɔ ɛna sɛnea ɛbɛyɛ a wɔnkɔfa eh, obi a wɔnsoro nyame na ne bad influence on ne ba no abɛsɛe apam a ɔne nyankorɔpɔn ɛwɔ sɛ wohwɛ yɛn yɛn amanneɛ ne yɛayi kwan so a kane no na nka yɛsɛ wokɔ awale abusa ɛnti nka obi bɛwale a eh, waso awareɛ Barima, ne papa na ɛyɛ n'asɛdeɛ sɛ ɔto, ɔde n'ani toto abusua mu na ɔhwɛ abusua a sɛbe asɛ ɔwale mu a, ɛɛ wɔn hwɛ sɛ edi kan sɛ bi a ɔwale na awo a ayalefoɔ mpie hɔ. Okay. Tete nom na yɛ papa nom deɛ wɔn yɛ no no. Wɔn deɛ wɔn yɛ. Tɔn wɔn na wɔn ware ma wɔn ma. Ayi. Wɔn reason wɔn de yɛ saa ne sɛ abusua wɔ kɔm na awale a. Ayalefoɔ mpie mu anaa? Mmarima kɔ saa abusua no mu awale a, yɛ a ɛsi wɔn yie. Ɛdeɛ na ɛyɛ a na ɛtoto wɔn sɛn na ɛkɔma wɔn. Nti ɛno na na tetefoɔ no de hwɛ. Baa de to scripture kenkan ho a, n sɛ ɛwɔ ne advantage na ɛwɔ ne disadvantage. Very good. Na ha na advantage no yɛ mɔ. Um, nti kwan bi so no, ɔn sɛ awale yɛ adeɛ bi a. Erm, obi sua adeɛ asɛ medical doctor hwɛ mfi dodoɔ a wobɛdi wɔ ayi eh, eh, school ansa na wabɛyɛ professional mm-hmm. engineer lawyer mfi dodoɔ a wobɛdi nanso doctor ayɛ adwuma wobɛba pension mm-hmm. lawyer ayɛ adwuma wobɛba pension but adeɛ baako pɛ ɛna wokɔ mu a wɔnkɔ pɛnhyɛn ne awareɛ na obiara nso ni wa wokɔ sukuu ansa na ɔde abɛwale so ɛno nso ne adeɛ anka onipa wotena mu akyɛ mhm. nti sɛ obi ankɔ sukuu na ɔde abɛwale deɛ a eh, kwan bi so no ɛsɛ nka wonya life coach bi ɛwɔ mu anaa an eye opener bi mhm. but um, advantage a ɛwɔ mu bi ne sɛ Ɛnam sɛ obiara nkɔ sukuu na ɔde aware nti no, ɛsɛ sɛ nka wonya. Ɛno nti na yɛn Kristofo no ma obi bɛware a, yɛma no go to the period of counseling. Sɛ na ɛbɛyɛ a wobɛnya nimdeɛ bi fa ho. Sɛ sɛnea ohu awareɛ sɛ ɛtra a, ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Hmm, sɛ awareɛ biara go through stages. Wode ɔhɛ yɛ maame ne papa no ma wɔn wale foforɔ a, wobɛto wɔn awareɛ mu na sɛ wɔn aware forty years, forty five, fifty years na wɔn tete hɔ a, wobɛka sɛ wɔn nko da. but wɔn ako ako ako but mo no a wɔn tena kyɛ no na wɔn hu wɔn ho na wɔn te wɔn ho ase te wɔn sɛ bɛtɔ mmerɛ bi woyɛ akwadaa wɔ mu a biribi na papa bɛyɛ a wɔn maame hwɛ ne din ne bɔ nfunu asrɛ ɔsɛ mi wa ne nsu bɛn ni o wɔn sesa dade ɔte a na ɔte so mmerɛ bi atwam na ɔne ne ko wɔn ho ba wɔ ɔne ne tena kyɛ waguru abɛtena sɛ sɛ o nsuwa papa no nso tumi ka wɔn maame ne nsu bɛn ni o wɔn sesa deɛ ɔte a na ɔteɛ. nso ɛwɔ n'advantage ɛwɔ ne disadvantage. Okay na dade yɛn yɛnkɔ ɛnu no mbre bɛn ɛna ɛwɔ sɛ yɛ parents ɔmo tumi ewura yɛ marital issues. Ne deɛ mi hu ne sɛ um, wɔn sɛ awofoɔ no ebinom adwene a wɔn de kɔ wɔn mmaa wale mu no ebi deɛ adwene bɔne. Ebi nso deɛ yɛ adwempa. Ɔno nso wotumi wale. Ebi a ɔbaa wale no wotumi sɛ ne papa anaa ne maame bi nso ɔyɛ selfless. Ɛba ne sɛ bi a biribi asi a onyina ne ba akyi. But ɔka no from the January sɛ wei di ɔka wei di akyɛ ɔka wei adi akyɛ no asɛ ɔgya ne ma no a ɔma wale no ɔgya ɔmo ma wale. Ɛne wɔ awofoɔ bi ɔno nso wɔ some interior motive and a selfish interest bi mm. ɔno amu koraa awaleɛ na ne ba no awale no wɔmpɛ ɛho yes nti um, onipa saa no sɛ yɛma no kwan ma ne ba awale no mu a awale no anwu a ɛyɛ awale no basaa mm. uh, fa ne sɛ wo ne wo kunu awale mm-hmm. deɛ ɛbɛma wawofoɔ nya ɛɛ wo kunu no ho dɔ nyinaa yɛ wo dɔ wɔn dɔ wo na ɛma wɔn de biara dɛn aka wɔn ntumi nnɔ wo kunu no nkyɛn wo na wɔn wo wɔn nti sɛ biribiara si bi tu ne wo kunu na ntɛm ano apere ho akɔka akyerɛ wɔn awofo ntɛm ano apere na wɔn awofo nso ate na wɔn bam ma wɔn a wɔde nneɛma a wofu so kun yɛ wɔn mpɛ no kɔ wɔn awofo hɔ no na wɔn awofo no dɔ wɔn wɔn ma wo kunu na ɛso te na ekunu kakrakra. Kodi kakrakra. Ti finally na ɛbɛkɔ akɔduru baabi deɛ ɔmbɛka ne sɛ. Awara ne gya na brɛ fi. Because yɛntumi ma ne nku ma yɛ. Mm, awofoɔ bi ɛnu wɔ awofoɔ sɛ ne ba ne kunu kunu ne yere kunu ɔbɛka sɛ tena aseɛ no nku. Mm. Mm. Likewise sɛ ɛɛ ɔbɛma no nso sɛ n'abusuafoɔ dɔ ne yera mm-hmm. ɛyɛ ne ho dɔ abusuafoɔ no wɔma nnɔm de bi aka ɔbaa. Nsɛ biribi si na ɔyɛ ya na ɔde kɔ na ɔde kɔ no nso. wɔn abusua no dɔ wɔn wɔma ne kunu no anaa ɔbaa no ɛso bɛte nti awale awo awofoɔ ɛyɛ sɛ wɔn bɛ advice wɔn mma ɛfa awaleɛ ho sɛ wɔ awaleɛ deɛ nna fam o me ne papa tenaeɛ no nye efi ase na ebi esi yafa nneɛma bebree mu na abɛduru hɔ in that area of but interfering sɛ bia sei na monyɛ no sei na monyɛ no Oba deɛ ɔwo na odu age bi a ɛsɛ wo advice na ogyaa no ma otake decision. Okay. Ɛwɔ enti fa ne sɛ nka awa awalefoɔ na kwan so paa deɛ a the person a ɛto deɛ deɛ nso ɔma no interfere ano ba awale should be your pastor. okay yeah because ɔno no ayɛ te sɛ ɔyɛ neutral person ɔnkɔ side te ɔnkɔ gyina at the side of ɔho baawo kakra bi na do awale sɛm kɔ awofoɔ do awale sɛm kɔ awofoɔ ne sɛ egu awale ne ba. na dade nhu ne sɛ ɛyɛ ana yɛ yerenom ne kunu no no bɛ sɛ deɛ they behave childish nti na ɛyɛ a ɛba ne saa no because biribi trivial biara no na wɔn afa no so high na wɔn de yɛ nneɛma bi ma.

For instance, obi wedding gu honeymoon honeymoon a ɛma awale no gu. Oh, ɛnna yɛyɛ wedding enyimire yɛ kɔ honeymoon na yɛkɔ. Adeɛ kyen na wɔn backfire. Oh. The, the only problem ne sɛ ɔbaa asɔre ka no because akyɛ ne sɛ ɔbaa ɛsɛ ɔsɔre ntɛm pɛ biribi ma okunu di nti wa prepare some ayi afei ne kunu bɛrima yi sɔre bowura washroom kɔɔro n'anim kɔ pisti oyi blush fa pepsodent pɛ na ne bo fui. na ɔteaa mu, Regina, ɔbaa no hu sɛ deɛ wɔresi frɛ me no bu ɔfo. Ɛna ɔfrɛfrɛ no ara na ɔma bika ɔyɛ biribi a wɔbɛdi. Ɔsɛ ntumi firi no ama nti ɔfrɛ no frɛfrɛ no ɔbaa ɔkɔɛ no sɛ ah na adɛn na woyɛɛ no saa? Pepsodent na ɔde akyɛ no. Adɛn na ayɛ no saa? Ɛna ɔsɛ mayɛ dɛn? Ɔsɛ adɛn na wammia ne to na wammia ne mfimfini? Ah, na ɔbɛrima na ɔmpɛ ɔbaa no. Na wɔn adeɛ tie me. Ade na womia ne to ne mfimfini wamia ne to. Na so oh. Ke ti wei ɛnti na wafrɛ me. Ah, na deɛ sɛ wei deɛ ntwerɛ baabi asɛ mia ne to anaa mia ne mfimfini. Di di di hia ne sɛ mimi aba. Ɛna ma pesi. Yɛ wo deɛ na bra na metwɛn wɔ sɛ gyina gyina gyina hɔ gyina hɔ ah ɛsɛ ɔte ma seɛ ɔbɛma no sɛ sɛ ɔbaa no te na se ɔbaa no sɛ dabi dabi wɔn ti aseɛ bi yɛ ne mente waseɛ bi ama sa yɛ ne ntam ne bra na meyɛ biribi meyɛ di na wa ah ɛsɛ ɔte ma seɛ nti weka weka weka weka ayɛ ɔbɛma no nso wɔ challenge no wɔn fɛn ne di ama nam so ma wale ne goyi but eh, problem problem but wɔn sɛ there is something to learn from this thing. sɛ ɔn sɛ they are all coming from two different background ebetumi aba nsɛ bi a bɛrima no ne background ofiri no any single thing a baby as there will be somebody will be around to check you sɛ bi a don't do it this way do it this way ebi nso ɔbaa no nso background ofiri no yɛ ne papa bi yɛ government worker bi. Polisini bi atrɔnfɛ no akɔto baabi. Ne maame ma kɛto ma na wɔakye wɔpɛ ntam akɔ akɔpɛ nneɛma so ma bɛɛ. Nti wɔsɔre a wɔakye ho ɛnam kura na ne maame ne no kasa abena mede sika to ayi ne so. Wosɔre a hwɛ wo nua no mokɔ sukuu ba no aduane mu obi ampie. Ɛɛ wontena fie mekɔ aba. Nti ɔwɔ awofoɔ but ɔmo nkyɛ dɛ ne fie a ɔyɛ mistake ɔmo kyɛke ne saa nti obi an control no saa nti wanyi all the days ne life the days of ne life without being controlled nti sɛ bɛrima no wakɔ waa no nso bi ɔno nso firi abusua a ohu ne maame ne papa twenty four seven anaa biribi saa sɛ pɛpsɛ de na womia no wamia no yɛ obi bɛfra abɔ koto ɛ nyɛ ne saa next time ne se nti sɛ Ɔno ɔbɛma na yɛahyɛ ne so adi ne so na ɔkɔware ɔbɔn no obi anni ne so na ɔgrow with that na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ne saa ɔhyɛ ne so saa asom yie ma bio. Daddy yɛbɛgyina na yɛagye nkratoɔ yɛreba sisi a yɛtwa yɛn ho aba ɛnkɔ wie no ɛnɛ yɛresua adeɛ program yi ɛyɛ Lipsis and Wigs yɛba sisi a.

Yɛne me dɔfoɔ bɛda ase sɛ watwɛn me na makɔ aba ɛndɛ yɛsua adeɛ na Reverend Ofie a wohu sɛ ɔba saa no deɛ a ɛyɛ na mengyaa no koraa mepɛ sɛ yɛnsua biribiara na wo a wote fie w'ani gye na me a mete ha nso m'ani gye Reverend na yɛrekɔ no na mereka about wɔn childishness kakra ɛwɔ na woka wo maa me story bi Sɔfo, wo, wo, wonyɛ sure sɛ nka ɔbaa no kaa sɛ, Yoo, mate, wo deɛ, next time menyɛ nsa, nka saa asɛm yi nka nsi? Ɛhɛɛ, wahu sɛ, um, wantumi, ɔbaa no kaa sɛ nka bɛtwa asɛm no so. Nanso, bɛ, ɛno nso na na bɛrima no ɛyɛ expect. Ɛna ɔbaa no nso amfa ama no. Na bɛrima nso so, ba, wanka saa na ayɛ dɛ. Nti no, wahu sɛ, marriages bebree gu not because of uh, Problem titiriw biara sɛnea odi kan kae no, childish things bi si aa. Nsɛm a ɛnsɛ sɛ yɛtwe mu, nsɛsɛm nsɛm a ɛnsɛ sɛ ɛha yɛn kɛkɛ mhm. na wɔgyina so na ɛresɛe nneɛma. But deɛ sɛ nka ɔbɛrima no adwene ba so hu sɛ me me background ɛtete me firi yɛn nko. ɔbaa no nso baabi a ɛtete ne firi yɛ nko nti nsɛ sɛ meware no atɔns na meyɛ spɛte sɛ ɔbɛyɛ no adeɛ sɛ na meyɛ ma adeɛ wahu wonim sɛ mmarima bi koraa aware ɔmo program with their wife ne sɛ the wife does not cook the way their mothers cook wei wei wei ankasa yɛ de bɔ bra. yeah so that is ɛnu ti na parents interfering in marriage no in a way ɛwɔ an advantage in a way ɛwɔ an disadvantage but uh, most of the time no nka period ɛsɛ sɛ nka ɛmɛ awofoɔ ba awale mu ɛyɛ period awale no yɛ gu o. Me me deɛ me me a me hu ne sɛ sɛ mmarima no so gyae sɛ ɔmo yɛ babies wɔ aware mu wei yɛ madamfo sɔfo bi na ɛkae sɛ mmarima no ɛyɛ sɛ ɔmo gyae sɛ ɔmo yɛ babies wɔ ɛyɛ mmarima no sometimes ɔmo fele sɛ I mean apart from their ego in them no they feel sɛ me na me yɛ boss wɔ fie bibi ani a sometimes ɔsɛ ɔmo so mo ntie mmaa no so kakra. Na sɛ ne baabo nyankoropɔn nya nsɛm no ɛɛ baabo sɛ ɔbaa mmerɛ ho asɛm ne kun ne kun nso nɔ no. Okay, wode woka mmarima yi gu n'asɛm a wɔka yi saa na nyankopɔn yɛ mmarima ɔde aseɛ nti ɔbaa sɛ wofɛ sɛ ɔne woku tena asomdwe mu na ma waleɛ yɛ peaceful and successful a mhm. da bi ama woku no ma no nyɛ bɛrima oh. ma no nyɛ ti fa saa nidie no ma ɔhu sɛ ɛma nyame kyɛ mu adeɛ bi nyame kyɛ mu biribi mm. na sɛ bɛrima no mekei te sɛ yɛba na me me deviate kakra bi nkɔfa asɛm mu mbɛhyɛ mu sɛ bɛrima me waware me na wo ka kyerɛ me sɛ you have the right to talk with other ladies but I don't have the right to talk with other men. Mm. We are talking about feelings for God's sake. Mm -hmm. Like my feelings ni, also feelings ni. Yɛhuu yɛn ho na yɛdɔɔ yɛn ho na yɛse yɛbɛware. Yɛgye too mu, nantee kakra kɔɔ counselling ne deɛn deɛn nyinaa ansa na yɛwaree. Na yɛaware awie akosii sɛ I feel sɛ wo ne mmaa rekasa, mehu wo phone so. Maka akyerɛ wo sɛ bɛɛma, yɛaware no deɛ abɛyɛ honam baako. Deɛ wobɛyɛ biara no is against the marriage no a yɛreware no. Woate aseɛ? Nti adɛn nti ɛyɛ sɛ wo bɛɛma no You have the right to do everything you want to do and I me ɔbaa na I don't have the right because me yɛ ɔbaa na ɔyɛ bɛrima ana. Hmm. Well, ne nyinaa no gyina sɛ onyankoropɔn na wisdom of God. N sɛ marriage yɛ wɔ nneɛma ɛma ingredients ahorow ɛma marriage yɛ successful. The responsibility of the two. partners and then the management of their, their, their life and then communication sexual intercourse and then lastly handling of conflicts sɛ wɔn tumi manage saa nneɛma fo yi nyinaa yie a marriage na ebetumi alasti ɔde ase sɛ wɔhwɛ asodi a ɔbaa wɔ ɔyɛ no pɛpɛɛpɛ bɛrima asodi a ɔwɔ no nso yɛ no pɛpɛɛpɛ. Afei management of their home sɛ wɔn resi wɔn resources manage nneɛma ɛna communication ɛno nso play very important role awale mu because communication during communication na wɔbɛtumi asɔrɔ saa problem wɔ nyinaa now biribi kɔ so wɔ kunu wɔn mpɛ ɔbaa ɔtaake okunu in the disrespectful manner wonya n'akoma da but look for a nice way. a wode reka sɛbe wode ma n'adwene aba nneɛma ɔyɛ a ɔmpɛ ne nneɛma a ɔyɛ a ɛmmoa so. bɛma guawale deɛ eh, wei sogya sɛ wɔkuta nsuo wei kuta nsuo sɛ wei sogya ɛna eh, mmaa by by nature no mmaa deɛ ɔma so na ɛwale yɛ mmarima deɛ ni na ɛwale Nti no, nsɛm bi a sɛbe mɛka akyerɛ me nyɔnko bɛrima a ɔnyɛ offended. Wokasa saa asɛm kyerɛ ɔbaa no a ɔbɛyɛ offended. Asɛ bi a wo ne onyɔnko bɛrima kasa wɔ bu afu no nso bu afu wɔn akasa wɔn atoto mo ho ma bɛrima two three hours wɔn bɛkyɛw mo. Baa ne ɔbaa kasa wato ne ho ne ho anyɛ fɛ ɔnfa nkyɛw nto da kingdom ka. Nti wo kunu anaa ɔyere koraa ne no a sɛ wo ba ne ho koraa de ho akɔka na ɔkae saa adeɛ no koraa kɛkɛ. eh, it put off. Daddy, because most of me, I, or oh, that no, be me kasai, and then, uh, no, chese, be money to me, jeno, or yeno yao so pa, Emma. sɛ ɛba ne sɛ ɔmo bɛda a ɔkae pɛ na ne ho ate. saa na saa na ɔmo ate mmaa deɛ ɔmo aso na wale nti no ɔno nsɛm dɛ a wɔka kyerɛ no anigye nsɛm a wɔka kyerɛ no ne ma ne ne kye wo ho a ɔde di w'akyi dɛ ɔho ayɛ sɛ ɔbɛrima bi ne ne yere pie bɛrima ɔbaa no adrɛse ataare a ɔhyɛeɛ no wɔn pɛ ɔbaa ase na wei na ade bɛdi m'akyi nti wonyɛ biribi anhyɛ sɛ wei na ade bɛdi m'akyi ɔbɛkɔ akɔfa foforɔ ahyɛ meanwhile ɔbɛdi w'akyi nyinaa no bia no deɛ ɔkɔfa hyɛɛ no ɛyɛ ɔfɛ but wanka sɛ bi ɛyɛ ɔfɛ ɛhɛn ɔbɛdi w'akyi throughout the day wobɛhu sɛ ɔnyɛ off herself but bi a ɔhyɛɛ ɔsɛ wei wei fata o ba nka me prefer baako bi na last yɛ dɛn wohyɛ wakɔn dɛ mo ba yɛn nan so ɔnti mmaa way of eh, you know eh, different from us yɛ mmarima deɛ ni na wale yɛhwɛ ɛfeɛ eh, yɛn fɛ na attract yɛn ɛno nti na ayɛ ɔbaa nso na wale wie nka sɛ mawie wonsiesie wɔn mmɔ ho so na wɔgyagya ho saa ɔn saa ɛnde yɛn mmarima no yɛn mmarima deɛ ni na mmaa no de wɔn aso nti no bɛrima deɛ ɛntena wo de hoo yi a wompire dze oyere ntwɛn mu bi nkɔka nkyɛn no abɔnten sɛ ataade a wohyɛ fata no ɔmmra wo nkae mm, mmarima bi te sa wobɛtumi atena the whole of the n'aduane koraa wo ɔduane ɛkɔ yi mhm. a wataare wɔ ɛfata wo ɛyɛ important ne nyinaa ɛyɛ wawale yi Okay. Mm. Saa nneɛma nketenkese nketenkese. Nyinaa yɛ aware no yɛ. Na dadi ɛyɛ sɛ wɔ sɛ biribiara a ebesi aware no biara ne yɛde bi ka yɛakɔka kyerɛ maame ne papa. Ɛnam de ka kaa sɛ sɛ wotaa yɛ saa na wogu aware no nkakrakra. Ɛsiane sɛ w'awofoɔ no pa a wɔpɛ wo kunu asɛm ɛyɛ asetena papa bi a wɔfoɔ sɛ ɔne ɔne wo teɛ. Wɔn ne ne w'awowoɔ firi mmɔfra se wɔn beebia na wɔanyina bɛnyi. Ɛdɔ wɔn ma wɔn. Wɔntumi nya saa dɔ no mu bi foforɔ biara. Enti wɔapɛ wo kunu asɛm a, ɛyɛ wo ho dɔ no bi. Ti sɛ biribi si na wopɛ w'awareɛ yie deɛ a, they should be the last people a wobɛka akyerɛ wo. Ɛsɛ sɛ try to solve it yourself. Wo solve no ɛnyɛ yie a, look for, go to your pastor. because ɔno no he will be a neutral man obi gyina mu as a referee na wɔn reconcile to to baabi ɛsɛ. ɔbaa yi deɛ mɛka mɛbɔ mmarima n'akyi. na o fele fo. most of the time no ɛyɛ a mmarima no fele sɛ sɛ me me ka sɛ madam fosɔfo bi ka kyerɛ me sɛ mmarima no stop if they stop being a baby sa wate aseɛ biribi wɔ ɔpɛ sɛ o ɔnka nkyerɛ wɛde ma mɛkɔ ka kyerɛ. bi wɔ kora wɔn maame ne nua baa. ɛho. Ɛyɛ saa no, na ɛde tan bi aba ɔbaa no ho wɔ efie hɔ, ɛyɛ bɛrima no fie, sɛ ɔbaa no kɔ fie hɔ a. Ɛno nso no, woka dɛn wɔ ho? Ɛno na meka no. Ɛwɔ mmarima no akyi, ɛwɔ mmarima ɛwɔ ɔbaa akyi. Barima, ɛnsɛ sɛ wode w'awaresɛm kɔ ma wo maame ma wo nua mmaa. Ɛnsɛ sɛ ɔbaa no nso de n'awaresɛm kɔ ma ne maame ne nua mmaa. Sɛ yɛn na wɔn se ɛmfa adamfoɔ wɔ awareɛ ho, biribiara no bɛka kyerɛ. Daabi. Ɔmo na etu saa fo no but yɛn sɛ yɛn being Christians no we are to go according to what the bible says. Ɔn sa um, deɛ ɔbɔɔ bibi no deɛ ɔmanufacture bibi no ɔna ɔde ma no a that will give you guidelines a ebetumi ama wa handle anaa wa use ade nso sɛfoli. Nti nyankoropɔn asɛm na wɔde ɛbɔ bra sɛ kristoni wɔ awale mu deɛ ɛnsɛ sɛ wɔde wɔ awale sɛm. kɔma w'adamfo ɛnsɛ sɛ because obi wɔ adamfo na mu wura no no wish you well marriage no but awofo so ɛyɛ madamfo ɔ pretend sere kyerɛ wo nti and mo na woka ho nsɛm kyerɛ outside na wɔ school so wawale na ɔsɛ no wogu no menim obi a nti ɛto deɛ den a you call your partner twɛn tama n'ani agye frɛ no ahomakye bi anaa go mmrɛ good mood mu na wapɛ nice of communicating your Your differences with sɛ wo ne ne nko ara yɛ sɔrɔ na mmoa a the first thing sɛ ɔ consult no should be your pastor okay. that your pastor comes in okay. na ɔno apart from sɛ ɔne mo kasa ɔsan boa mo mpaebɔ wɔn the the very hour ɛkɔ wawofoɔ na nso de kɔ ma wawofoɔ no na awaregyae na ɛba no o. because awofoɔ no ba na wɔn ba bɛkasa akyerɛ wo kunu a because sɛ wɔn dɔ wo nti wɔn nyɛ neutral wɔn bɛkasa wɔ wɔ emotions ne ɛɛ eh, yaw bi nti wɔn sɛ wo kunu nso ayɛ hurt saa nso na wɔyɛ na wɔn bɛkasa asɛ wɔn abɛgyina wɔ akyi bi na wɔn aka wɔn adwene akyerɛ ɔyere no nti ɛno nso ne deɛ wɔde gya ɛbae taa fɛ bɛtɔ mmiri bi no sɛ wo ɔbaa no na ɔbaa na abɛka sɛ o deɛ mi kɔ yɛ mi deɛ mi ntumi a. deɛ na afo so awofoɔ no bɛka already no de wode wokunu ho abufuo bi ahyɛ ɔmom nti ɔmka sɛ yɛn koraa wa ne nkora koraa ne mpene so dɛnɛdɛnɛ me koraa na mensɔpɔto in the first place saa na bɛma nso kɔkae mentena mu yɛntumi ma ne mɛku ma yɛn nti na aware gyaa na ɛba nsusueɛ a mesusu anaa ɛsɛ sɛ yɛnna nkɛhwɛ yɛ no na mede kankan no awaleɛ bia ne wa problem no mu Okay. Wo experience no. Yeah, wale bi no problem na. Abɔfo mmienu kura firi soro ba asase so bɛ wale a, wɔn bɛ ko. Because this is an imperfect world. Okay. Okay. Okay. That is why sometimes obi wale na nwale na ɔte nkyɛn a na ɔmo nya ɔmo ko ntɔkwa na misunderstand ɛba deɛ ɔbɛka sɛ ah na awa dɔfo paa na ɛkɔ saa wonya nkɔɔ mu ntia wura mu na abɛhu. Tawari biara. Ɛwɔ problem ɛwɔ ne problem but the thing is. The two parties no should be determined sɛ yɛ wale. Okay. Two, ɛsɛ sɛ wei so gya na wei akuta nsuo. Ɛna ɛɛ wei ekuta nsuo nso a na wei wade aseɛ. Ɛhɛn ɛɛ sɔfopɛni bi sɛ awaleɛ ɛyɛ union between two fools. Wɔn ti pii a wɔntumi nwale. aha ɛn because biribiara bɛka ho asɛm ɛna sɛ sɛ biribiara ɔsɛ sɛ biribiara nyɛ pɛpɛpɛ ɔsɛ obi a wobɛhyia ɔma ɔma awale akyɛ biara no ɔma ɔma gyimi ama ɔmo ho nti na ɔmatumi atena awale akyɛ ɛne te suro because wokɔ sɛ wagye sɛ nyansani me na m'ani ate biribiara fi nkyɛm ɛne ɛne ne nsa awale no nka ho kɔ baabo sɛ ɛmaa we should dwell with them according to knowledge we should see them as weaker vessels ɔn yà nti all these things na yɛ ɛyi nti get uh, allowing our parents to interfere or be involved fully in our marriage affairs no ebi bi bi parents should advise their children like me pese me wale me papa.

Mebisaa no ɔne ne papa reyɛ na ɔdii no atɛm. Nti wɔn kɔhyiaeɛ na ne papa a ɔwoo no na ɔyɛ ɛɛ wɛda wɔn yɛ prisons prison of what ne papa tena ase na wɔn ka asɛm wɔn ka asɛm na me ne papa no bua me maame fɔ wɔ me me me papa n'anim sɛ no matter what okunu deɛ nsɛ sɛ ɔdi n'atɛm na ɔsɛ ne kwasea nti mebua fɔ. Ɛna ɔbisa me papa deɛ me papa agye wɔ ne ba no hɔ. Ɛna ɔso ɔgye akɔkɔ. Ɛna yɛse me me nana no kyi akɔkɔ no maa me papa. Ɛna ɔgye mɔ mu kumaa no ma ne we. Enti mmerɛ me ɔmo wie a me papa no dii kan ba nkran. Ɛna me maame ebisa no papa saa de na wososɔ ne so saa. Ɛna ɔse sɛ me gyina wɔkyi a na nsɛ mpɛ sɛ wo ne na awale no egu. Enti awofo a ɔmo hyɛ da wɔ nimdeɛ wɔ awale mu no sɛ. ɔkɔka ne ba ne ne ne ne ne kunu asɛm na sɛ ɔhwɛ na bɛrima no koraa yɛ at fault a ɔnyina ne ba n'akyi na mu bɛgyina mfimfini because ɔgyina ne ba n'akyi pɛ na nso ɔgu awaleɛ no ɛn sɛ wo se me na masɛm yɛ dɛ na de bia masɛm ɔdɛ deɛ a adɛ na metena ho na ɔde asɛmbɔne adi me na wakumeɛ na ɔnti matured parent no kɔ mu a ɔbɛyɛ dɛn obe obe gyina mfinfin but nye parents nyinaa na gyina mfinfin because bebree no obi bɛ sɛ ɔdɔ n'asɛw no koraa ɛyɛ ne ba no ho dɔ nti ti o bɔn sɔ adi ne motions fɛ na egugu aba ne. dadi nkɔmɔ na yɛ dɛ mepatwɛ wowɔ social media handles a yeah. mesrɛ ɔfa to dwa Fa wo number fa ka ho na me yɛ sure paa sɛ ɔn ahwɛfo a ɔmo hwɛ yei ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne wo di nkɔmɔ di to di to nti fa wo handles no gu ɛne wo number no. Mm handles no nim ti me mu no ma nfa number no mɔmɔ nti na ti me number no ne zero two four four. Mpakyɛw mo ma mo nwie mbɛ bisa me.

Yɛn ankasa yɛn trae sɛ yɛne yɛn adɔfo anaa yɛn kununom, yɛn yerenom bɛkeka nsɛm na ɛba ne sɛ ɛwɔ sɛ obi ba mu mpo a, frɛ wo sɔfo ne wo parent. Wai. Meda ase. Ayɛ IES touch anaa bia ɔtwe m'anim yɛfrɛ frɛ no wɔ 0241 483347 RSent no bue n'apono ma me da bia mede program no ɛbrɛ ɔsɛ mpo a. Hwehwɛ no wɔ Facebook, ne din ara ne Sempoa, na wobɛtumi afrɛ no wɔ 0719-833-83333. Yɛn WhatsApp number no yɛ 0561-599-123. Yɛn handles no nyinaa yɛ Lipsticks and Wigs. Yɛfrɛ me Nadine Mensah. Wofrɛ me Nad the Butterfly a, mɛgye wo so. Dasɛn dɛ yɛbɛsan ahyia. Makra.